Үтүө киһинэн биир дойдулаахтарым, бу Саха Республикатыгар ийэ күнүгэр ийэҕэ аналлаах декада саҕаламмытынан бу биһиги кэмҥэ ол чэрчитинэн араас мероприятиелар буола тураллар. Онно мин бу бары ийэлэри барытын ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиэхпин баҕарабын уонна кылгастык бэйэм иллэҥ кэммэр дьарыктанар дьарыкпын кэпсиирбин көҥүллээн. Бэйэм бу иистэнэрбиин, баайарбын сүрдээх үксэ билэбин. Оны таһынан кыратык коронка тиһэбин, дьүүлээҕинэн дьарыктанабын. Ону иһиги көрүүбүтүгэр таһаарыахпын баҕарабын. Бу социальный контракт диэн биэрбиттэрэ былырыын бэйэ дьарыктаах бэйэ дьарыктанар киһи хотя хасчы диэн бу туохха биһиги бу көмөттөн наһаа элбэҕи туһанныбыт наһаа элбэх материал барар истэнэргэ баайарга ол онтубутугар ону таһынан араас истэнэр массыыналар онно сөптөөх условия наада диэн бу дьарыкпытын кыыспынаан дьэ үчүгэйдик саҕалыах курдук буолан эрэбит ол курдук бу

Ол курдук бу эһиги дьүүлгүтүгэр араас размердаах шал диэн улахан буолар, онтон бу кыралар киһитэ баҕара таҥас иһинэн даҕаны, куртка таһынан даҕаны, сом таһынан даҕаны кэтиэх хас эттээх. Бу манна дьарыкпар буоллаҕынан наар бэйэбиттэн атыылаһар наар ылар эмиэ клиеннэрдаахпын. Ол клиеннэр мантан заказ ыллар даҕаны уонна бэйэлэр ылаллар даҕаны. Онтон уонна бу билигин аныгы туохха буолар трикотажная пряжа диэнинэн маннык түгэхтээх мас түгэхтээх үрдээх үчүгэй иһиттэритигэн араас малысал угуохха сөп ол курдук хаппахтаахтар да бааллар бу боростой бэйэтинэн аһаҕас туохтар да бааллар ол курдук уонна маннык кыччыгый туохтар эмиэ баайабыт подстаканниктар диэннэр улахан набордарын угуттара ол иһин бу подстаканниктар эрэ хаалбыттар под тарелки эмиэ баар буолаллар тоҕон этигэннэн туһанаммын миэхэ ыксаллаах бириэмэҕэ иистэнэрбэр көмөлөһө наар аттыбар баар кыыспар улахан махталбын тириэрдиэхпин баарабын кыыспар Наташаҕа Ол таһынан кини этиигэр Ленаҕа уонна барҕа махталбын тириэрдиэм этэ бу иис абылаҥар уһуйбут, билиҥҥи Хавери көмөлөһөр, сүбэлиир, амалыыр элбэхтик бииргэ тутуһан хабыһан ордук түүлээҕи тигэргэ үөрэппит, таҥас быһарга үөрэппит Марта Алексеевна Герасимоваҕа. Ол гынан баран аан маҥнай иистэнэрбэр аан маҥнай иистэниигэ оттон үөрэппит диэххэ дуу иннэни хабы тутарга үөрэппит аҕам буолар. алтыс кылааска үөрэнэ сырыттахпына маҥнай Миха диэн ол хахха значоктардаах итальга курткалар модалар этэ ол хахха ол аҕамна хаамсыырын иһин биригиэн материалынан оннук куртканы дискотекаҕа тикпиппит икки онтон хаҕаламмын кыракыралаан истэнэр буолбутум ол курдук түүлээҕи имитэргэ гынарга эмиэ аҕам уһуйбута истэнэр массыынаҕа амылны эмиэ кино олортубута ону билигин былаанын ити байкал аттыгар усайдьыйаҕа олорон үлэбитин саҕалаан эрэбит ону кэлиэн баҕалаахтар кэлэҥҥит туох закаастаахпытын этиэхпитин сөп ол оннук улахан закастары кыайымпатым буолуо аты тугахатыырбынан хайдахатыырбынан оҥоруом диэммин оттон эрэннэрэбин диэххэ дуу онон кэлин сылдьын кыра кыра аҕыйах орсукка оттон аҕыйахтыы маннык баран иһэр үксүн атыыга бу эһиги көрдүккүтүттэн аҥаартан аҥаара ити дьоҥҥо баары көрдөртөөтүгүт атаак аҕыйах орстукка баар уонна кыра закастарга кэлиэххитин сөп дьиҥэ оттон реставрация диэн оҥоробутунан баран аҕыйах буоламмыт билигин оннук туохуох оннук возможность пока хуох дьиэбитинэн иһитэ олох иһитэ хото оҥоро бүппүт